Iya bala peninga munyi ke aku ba pengujung tampung tusung ketiga ari nya aku deka datai baru Mai kitai sama mending ke tampung ba tusun ke tiga lalu tampung ba tusun ke empat tu. Nya. Agi ingat kita semua baka ni ke tusun tiga kitai suba? Bisi ninga kita ai. Enti bedau ninga uji anang gawai kita ninga tu dinga ke dulu tusun tiga nya mih kita nemu deh. Ti dinga kita tu enda denga tusun tiga lagi enda nemu kita ke ni jalai cerita tu. Nyadi ba tusung ketiga empai lama, kitai ngelekaka ba apai tuai enggau indai tuai nya baru masuk ke dalam kereta bas nya. Semanjai-manjai sida ke berandau ba luar enti bas sigi enda nyamai ati wai. Ke nya kai tadi. Bah, nama berita ke tak semua deh. Bisi gerai, bisi nyamai, bisi lantang, bisi senang. Aku besampi kita lantang au, besampi kita gerai, besampi kita senang au. Nyadi aku sebedau kita ngepun jerita tu minta kasih kita sapa ke bedau subscribe, subscribe dulu channel tu au. Lalu enda tinggal mega tekan kita loceng mit nya. Nama kebuah, setiap kali aku mansut ke video baru. Kuching mit nya nemu iya madah ngagai kita datai ba telipon kita madah ka channel Panggau Libau bisi manjung video baru anda ke tak tinggal ke nya kita ri au nyadi enda aku entu panjai anang ngelimpang ka sekali tu au laban aku deka mai kita neruska agi episode ke empat tu pia iya. A mata ulih tipu, tang enda ba ati wai. Ati ulih ngasai ke pemendar siti-siti pekara ke benung nyadi lebuh maya mata enda ngelala ni bagi ti nyata enggau ni bagi ti pelesu. Sida ke dalam kerita tadi, radio pen dipadam ke bat laban bat tu tadi ka berandau enggau duai ibu enggau aki enggau ini ne tadi deh. Semina bunyi angin ke masuk dalam kerita aja ke dinga sida ke tiga dalam nya. Ba enda kati masang lampu kereta tengah iya laban nya narit pikir ke nya deh. Bejalai meh kereta bat enta deh aki ngini nya nadai ke nanya bat. Meda seduai narit nanya bat. Kira ke bat dulu ngepun ke randau sida iya semalam nya dalam kereta nya deh. Amat ga aki. Ulih aku nemu sapa nama nuan aki. Ngambika nyamai ke ku madah enti apai enggau indai seduai aku nanya legi deh lebuh meh aku datai di rumah. Ti duai nanya, Bakani ke nuan tu nembus rumah deh? Sapa madah ke nuan simpang rumah deh? Nemu aku madah ke seduai lagi aki yang seduai di madah ke aku jalai lalu nulung aku udah menunjuk ke jalai. Laban aku nyu enda ingat ke nama seduai agi aya taja penggamal aku agi ngelala. Ingat pia mega mal. Tang nama nya aku kena ingat. Empa pengelama udah enda mulai kediri ngagai menua tu aya. Pia ko Bat wai nanya lebuh orang tuai melaki bini nya tadi deh ke agi duduk dalam kerita tadi. Dia aki nya nyaut, Eh tak sebut ke nuan ngenama Apai Ilan enggau Indai Ilan dum. Ukai nya orang bukai ga kitai tu deh endang diri sebala. Nuan ga nemu neh apai enggau indai anu nya kitai tu sebala deh. Sebut ke dik apai enggau indai Ilan nemu seduai iya. Puyok orang tuai nya madah ke nama kangau ke ba rumah panjai sida iya deh. Aa dia meninga petuai nya madah ke diri apai Ilan enggau indai Ilan. Tengenung enda lama bat maya ingat ke nama nya. Nama ati tak layan endar ga asai. Ati iya tadi belabuh enda nyamai. Bulu pegu pan nyu nyeregu kediri nadai utai ngachau tang nyu majak niki seniki Kembai sekembai asai pala bat udah ninga nama nya tadi ke padah ke ngumbai diri Apai Ilan enggau Indai Ilan. Maya bat ingat kediri ke kala berendau ngerampas enggau siku sida serumah setaun kelebih ke udah ba menur gawa ba negeri besai Kuching din deh lebuh maya ke tepansa sida serumah. Maya ke becherita, bekenang sida ke serumah. Dia orang ke enggau iya berandau nya tadi kala besebut ni bagi sida serumah ke udah lenyau midang sekumbang bat ke udah belelang kereja ninggalka menua deh. Nyunak nemu bat. Sapa ra ke udah nadai, sapa ke agi bisi. Baka nya kai tadi au. Tang taja pia, enda ke ba tentu tak ingat endar ni bagi nama sida serumah ke udah nadai dipadah ku ranya suba laban taun ti udah taun nyin suba ri iya ke betemu enggau bala sida serumah nya. Ka iya ngi ingat ka iya enda tang enggai ga entu nya endar peduli ka nya endar enggai entu jauh enda fikir pia ke iya. Aaa meda bat lama enda munyi. Dia meh petuai nya nyapa baru ari belakang. Dum. Ooh dum. Nama utai ti tegenung ke nuan nya. Nangi enda nemu ni jalai ngagai rumah panjai kita pia. Pia ko petuai nya, dia mebat kenyit lalu meda cheremin kereta iya meh cheremin belakang deh. Peda iya dak tetuju meh petuai nya mereti ko ulah bat ti tegenung nya. Nyi kena bat ngelamun ko utai ti baru dirunding tadi deh dia bat semina nyaut au aja sambil iya tetuju-tuju meh nyaut tadi ngejak ke nyamai ati petuai nya deh. Taja ke bendar asai ati bat enda entu lantang wai. Bulu pegu ti nemu nyergu kediri baka meri tanda bisi utai ke nyelai benung semak enggau iya dia. Tang jauh ba dalam ati bat ngarap kediri enda dikeduan utai ti enda dipinta ngachau ngeregau pejalai iya deh mulai kediri ngagai rumah panjai deh. Enda lama udah nya dia aki nyalu madah. Ah dung dung dung. Anyin nyin legi. Bi bisi nuan meda tugung ramuk nya legi. Dia nuan ngetu ke mendoi ini di. Aku enggau ini ditu enda lanjur ke rumah dung. Ngetu ba langkau bemalam ba langkau dia ka meduai tu. Laban ngai nyadi ninggal ke bala manuk bala ukoi nya dia tadi deh. Pia ku aki nya wai. Madah agi bat. Orang ninga pia bat pengalu highlight lembu iya peda kia amat bisi tugong rambu tutup orang ngena jing enda jauh ari sida inya. Lalu datai meh din tadi bat parlu nyangkai kereta ke tisi udah nya tadi bat parlu pansut meh belawa mimin iya ngerumban ke muka pintu ka aki ngau ini tadi. Sepiak kin. Datai Spedin buka iya pintu, aki iya perlu nurun, ini entadi palu nurun. Api pichit seduai iya pen sama ditenggau ngagi jalai. Ini entadi alu bejalai, nadai meri terima kasih, nadai bejaku, nadai mega nabi bat. Tang aki entadi agi dia, tutup bat pintu kerita iya. Udah nya tarik berubat merening mua ke Imbaru. Bah, memupuh dulu kami dua ibu nuan Dum. Enti ka laun enggai ka laun datai ba kebun legi. Mata tu pan nyau enda ke tentu berapa iga meda jalai. Kedung ka bulan benun terang deh mancha tanah. Nyamai ka kami dua ini nuan mupuh dulu au Dum. Pia ko Pilan. madah ngagi dum. Au meh iya nyadi belubah ke sesuai bejalai au. Anang tu berumban endar. Mina nya aja saut bat. Dia meh aki nya udah nguing ke tubuh iya belakang ke iya bejalai. Dia deh bat lalu berumban masuk ke dalam kerita. Udah bedalam kerita, dia bat ngasai ke bulu kaki iya wai, nyu nyeregu baka bulu mayau ti nyuka berekak nya. Atai, salah naruh utai tu. Pia ku bat, bejaku ke diri wai. Kena ngelalai ka asai ati ke enda tentu entari deh dia bat alu masang radio ba kerita iya. Udah nya tadi bat palu bejalai ngeris kerita iya laju agi mansa entadi. Cermin palu tiki ke bat. Empa empat cermin dah tiki ikun pan alu pasang. Ai radio da pasang iya nangka penging ngingar ngica ke ulih nyelap ke ati tau ke ngemuai ati takun tadi deh pengudah ke ninga lagu ba radio meh nya pia ko tadi. Udah nya tadi bat lalu merening ke cermin belakang kereta iya nguji berati ke apai tuai enggau indah tuai lan iya tadi deh. ti baru empai lama udah ngejang sereta iya malik cheremin ke belakang iya, cheremin tisi pemung mega perening iya. Dia bat tak asai nering meda orang agi. Bah, ni seduai nya tadi deh. Nah patut ke bejalai nya ngaju laju nya baka ribut. Tak bedau lama aku masuk kereta, senayak duai lalu nadai dipeda agi. Anang ke senayak lampu pichit pun nadai dipeda agi. Apu amat ta utai ke nyelai meh ti ngerandau aku tu tadi. Parai am aku tu legi ta salah jalai eh. Pekeni ka tu. Terus sekali ke nyenikal baru. Pia ku ati bat wai. Bejaku kediri. Meda senaya aki ilam enggau ini ilam nya nadai peda agi deh. Ana lama de nya. Sepi iya peluh ai tan ritik ari pala nyi. Bulu pegu iya panyu enda ibuh sebut agi. Nyu nyeregu, naka naka iya nyeregu ba bulu pegu iya. Laban iya baru nemu diri tauka menyangka nya nyangka ati diri iya tu tadi baru udah dikachau utai kena manah ba sebelah rantau jalai maya tengah malam nya enggau lebuh enggau ngumba enda ga maya nya bulan kembung ba kebung langit din. Hal benung lagu rancak tebah DJ bedalam radio, nyadi malam nya lagu pasang DJ lagu Ricky Neruson wai. Nyi ngumba enda bisi ga Ricky Neruson tu masuk dalam cerita tu. Nyadi tajuk lagu entadi lagu nya lagu lama ku suba wai tapi nyemetak enda ne sigi tebenung top enda lagu nya suba ne meh maya rambau Ricky agi sekeria suba nya. Nyadi dia dek enda memukai radio kereta bat nemu meresis lalu madam ke diri. Nyi lapa tau baka nya dit ke parai padam kantu dit. Tang maya nya mega mata bat asai ke agi meda apai ngelinda ilan baka ke agi bediri enda jauh ari kereta iya. Nya. Iya tadi nadai ga peda. Udah nya bisi ga dipeda. Apu nundi amai ga utai malam nya nepia iya wai. Kasih meh dom kitai bat tu lagi baka ni enda pengujung bat tu lagi. Ngagai ngetu-ngetu tundi utai. Iya tadi agi peluh wai dalam kerita taja pan ikun diberi iya full. Kuat ke meman ikun ngica ke mui peluh nya tang iya semampai peluh ari pala iya. Anyau dua tiga kali bat ngusuk mata iya sambil besambi ketalam ati ngicha ke diri enda dikena kachau utai sebengkah nya alai. Gusuk iya mata iya peda iya agi ga meda aki enggau ini nya tadi bisi bediri ba ngejauh di depan kerita iya sambil nenggau pichit ngagai kerita iya. Penakut dalam ati enda ulih disemaka agi leka jaku. Meda baka nya tadi bat. Ngeris kerita laju agi. Maya ngeris kerita mansa aki ngini tadi iya nadai meni merenyeng agi wai nadai ngetu ngetu agi nya nyerengat bala pegu aku eeii atai ye ka aku diatu dah pukul lapan malam aku nusi ke tu nye bala pegu aku nyerengat meh eh eh maeh ngayak aku bekenang ke nya deh nerus aku nerus kerita tu au nemu ku cerita tu au ke jampat ngiam iya tu mugi ga. Tanya lagi nemu ke tu. Dia meh bat ari alu sampi wai dalam ati iya. Ukai dalam ati enta di alu enggau mulut dia meh bejaku nya. Ai nang meh bangat pebeduan aku baka tu deh enti seduai nyamai antu utak terus ke pejalai seduai baka aku empu pan ke nerus ke pejalai aku pulai kemah panjai agi anu anang udah ngachau aku badu mendung ngayan kediri dia. Kasih ka aku tu enda nemu utai, kasih ka aku tu baru datai ba menua tu badu ngachau aku aki ini. Badu meh badu ngachau aku. Pia ku ubat wai besampi. Sambil iya besampi, mata iya enggai merening cermin agi. Enggai ke agi tepeda ke aki enggau ini Ilan nya tadi. Lalu lampu pan deh highlight iya tinggi. Radio tadi pan enda ga munyi agi. Baru naka Ricky ka nyada ke chorus meh nya tadi, sema ku jaku. Tang padam tekala nya radio. Tang enda gen tu Sagam kati jauh endar nyangka ba menua lain mas nyangka ba menua pelilih dalam agi enda alai bulih enda alai tentu alai bulih layan radio ke nya ke tadau frekuensi enda datai ba din deh. Nya nyuk kira ke ti ngu positif reti nya tadi au. Anda lama udah nya jari bat begiga ke utai insap enggau machis ba kuchik baju tadi deh. Udah temu kutai insap enggau machis, Berumba nebat nungkun ke insap lalu dikesuh ke kena ngurang ke asai takut ke ba ati iya tadi. Asap insap ti besebun ke menuh kereta enda petuli ke bat, jauh sekali deka nurung ke cheremin. Enggai iya nurung ke cheremin nang sikudah kedua agi asi ati agi kesit-kesit takut tadi deh. Enda iya petuli ke asai insap nya menuh kereta iya asal meh enda takut agi pia ke tadi. Udah nya, sekali agi Bac nyeling ngena ujung mata iya ngagai luar din iya nyangka ke agi bisi utai ke sebengkah nya meh ba luar din. Nya meh kebuah Bac tu enda muka cermin laban agi takun. Enggai ke agi tepeda ke senaya ti baka apai enggau ini, aki enggau ini Ilan nya tadi. Eh. Arap ke salah meh utai ke dipeda mata aku tadi enda patut nya antu. Pia ko ba tuai, Ujing nyamai ke ati diri lebuh iya nyeling-nyeling utai ba din tadi nadai meda utai ba diri dia agi deh. Ha udah nya bat palu kuchau-kuchau baru bejaku. Radio ke diri, radio kereta tu pengumba nara ke aku. Enggai enda maya tu ke menawa ke aku. Lapa ke enda ari tadi ke meresis deh. Enda ari simpang tadi ke ngetu deh. Tu maya kitai beguna ke iya tu ke maya iya enggai enda menawa. Chis! Pia ke ubat wai bejaku ke diri sambil nyirut kinsap lalu kesuh ke udu agi ke dalam kereta iya dia. Pedis ati ke diri meda radio kereta nya tak nemu menawa maya nya ka ngumba endar ka. Sedang ke ngelama tu enda kala baka nya ka baka nya ka tadi. Udah asai ati bat nyu bisi insur mimit enda takut agi kira ke udah lantang mimit entadi. Bat pan bakal selama nerus pejalai kerita iya. Pedal minyak kerita tekan ngichak kelaju agi niki ngenurun bukit. Udah nya tadi cheremin mua sepiak deriba enggau cheremin mua sepiak depan duduk pan lalu turun ke bat. Ngichak ke asap insap nya ulih lenyau. Pia kata diau, nya udah berani agi meh tadi laban nya udah jauh deh. Tang enda mukai-mukai wai. Maya bat ke muka cermin nya tadi deh, dia ta injin kerita iya. Enda asai ke berat ah. Peiit. Baka ke benun ngundan barang berat ti betan-tan ba bunit kerita ila iya din. Nadai ke nyutai nyedin biak siti ke utai ti geriti nya ke utai barang makai ne tadi nya. Tang nya meh tadi pengudah muka cermin kereta ti tadi. Dia kereta iya weh merengung ah niki bukit pasuk ke gear dua agi ga lubah. Runtu ia gia satu. Au ulih ga pejalai. Tang rengung nganan nya nya ke. Nyum resis. Nyum rengung dinga jelu alam babas nyin. Au udah nya bat pen sekali dagi. Ngasaika bulu pegu enggau bulu kaki iya. Nyau enggai badu-badu nyeregu dei jari bat penyu nyerenggat megang bulu pegu mua pat kembai pala asaika mesai sintung. Atai ka kaku eh. Nama mutai ngachau aku tu. Ko bat wai. Lalu mandam setiring kerita iya. Bejaku dalam ati kediri. Kelas kereta ditekan menapi nan nukar ngi gear dua pasuk gear satu baru. Tenya lu rears ke baru ga minyak enta di ngica ke mulai ke pengering tau ke pengelaju kereta nya baru. Bunyi enjin merengung nya anang ira deh nama deh. Nibu sebut nyu Semak ke jaku. Nyau dinga nya bukai sepik nyin ne. Bunyi kereta entari semak ke jaku. Tang pejalai kereta bas semaya nya enda datai tiga puluh kilometer pengelaju iya. Tang jarum rpm tadi nemu kita jarum rpm ke aku tu. Enti kita gawa mekanik nemu kita reti rpm tu enda. Jarum ukai jarum inya tu, jarum siti da agi nya. RPM kami ngangauka nya, ku kitai ngangauka nya. RPM tu reti iya round per minit. Aa enti kita gila kereta nemu kita nya. Nya tadi nyu ukai nunjuk ga agi, nyu ukai nunjuk ga agi warna burak enggau warna biru tang nunjuk ga agi warna mirah. Nya nemu kitai pemai jarum rpm nya nunjuk enggai warna merah. Naka pemalam alat deris ke nya tadi. Aka iya ngumbai kereta bisi penanggul ba injin enda patut enda rega laban baru sebulan empai lama ti udah servis iya deh laban iya ke dasuh tukei Mister Sim nya tadi nganjung kereta nya ngagai Toyota Service Centre ba Kuching din nyebis kereta nya ari nya. Enda patut kereta nya menawa, pia ku iya. Eh. Gasak berubah meh. Asal injin enda padam ba tengah jalai, enda padam tengah bukit, pia ko Bat sambil ngeri sekudu agi ga minyak kereta tadi. Ai kereta Bat lalu belubah nujah jalai ti enda rata tengah malam nya. Ba dalam kereta mina bunyi meresis radio aja. Enggau meresis bunyi injin. Mata abat, sigi enggai menin cheremin agi. Laban ku ati iya din, enti menin cheremin, pemuyan enggau penakut nya legi enggai ke betambah agi. Enggai kira nyunak ulih diriba agi. Nyau lain ke utai nyadi legi ke nya kiyau. Nyadi radio ke meresis ingar ntadi, sengaja enda dipadamka iya nya ngambi bisi utai merindang iya deh. Ka Emersis ngagai temu tuju tanya dia asal menda sunyi pia ku Tiban. Ha benung baru ka nyamai asai kerita bat dibai. Baru ka lanchar pejalai udah munggah bukit siti. Dia di mata bat berasai enda ka silau dipanchar lampu ari mua. Bat palut kenyit enda bemukai-mukai kaki lalu lanjat ngindik beria. Nyadi iya tu tadi niki atas bukit niki bukit baru udah datai batah bukit nyadi lampu ke datai nyin tadi ari buruh bukit nyin ga baru ga baru datai batas bukit tang meh seninjik endar lalu manchar mata bat mua bat dalam kerita tadi apuuh. Sapa bangat enda mereti endar ngena lampu tinggi nya bah. Kati kena meda kitai tu deriba nyu silau laban lampu tinggi nya. Motosikal sapa enda nya kaku bangat nap basa ku orang. Piak ko bat wai. Bejaku ke diri nengali dalam ati sambil nekan brek kereta iya pa lalu ngetu ba tengah jalan ba tengah bukit tadi. Nyeh bala peninga. Kati ke deh. Cerita kitai ke sekali tu. Ketu ke aku naka tu iya. Au. Nyadi ngai nyadi nerus ka agi deh laban tu tampung ke empat tu nan naka tu deh karang menyadi kitai real mass tu deh. Bah. Tampung ke lima ila. Kitai deka nemu. Sapa mutosikal enti tadi. Tauka sekali ke betul ke enda jalai rumah rumah jalai ke dituju enta deh amai rumah iya tepukai. Nya. Nyadi aku muchur ke mimit ba tusun kelima. Ba tusun kelima ila muto ke nengau mata iya tadi iya nya ngelala bat. Ngetu muto nya ba tisi jalai sepiak kanan nyin bat ba sepiak kiba tu. Bat pan lalu nurun ke cheremin dia meh orang ke ba muto nya tak nyebut nama bat. Nya tusun kelima nya. Nyadi ba tusun kelima ila dua iku nya pan bisi madah agi bat. Iya nya aki enggau ini Ilam nya tadi. Baru setaun lebih udah nadai. Nya udah nyadi niang. Bah baka ni ke cerita nya deh. Au ila meh kita ninga iya anak guai kita betusun tu galau ke dulu. Tapi aya nyadi ingat au tusun banyin ila. Ingat, ka sepenuh-penuh telefon kita, beli kridit telefon kita, isi kuota telefon kita ambi ulih kena ke internet, ulih kena kita online. Aa buka channel tu ila au, channel Panggau Libau lalu dinga ke tampung tu nya pia iya. Nyadi naka tu dulu kenang kitai baka ke sekali tu iya nya ba tusun ti keempat. Aku ninggal ke ngeleka kitai naka tu dulu au. Nyadi nya dulu ari aku admin channel Penggau Libau iya nya Bujang Pegari sigat semat selalu bye bye. Anang ngira au datai baru aku minggu nji nya ila au. Bye bye.